Shwmaes ydach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn yn barhad o'r fideo olaf ynglyn at sut i datblygu trwy ddefnyddio y ieithoedd codio JavaScript, HTML ac XSS i datblygu y sgrin abedwr sydd yn gallu cynorthwyo'r dysgwyr gyda dysgu gerffa. Y syniad o'r Sgrin y bedwar hwn yw i arddangos y gerri yn y gerpa yn rhyw fath o symudiad cylchoedd sydd yn hamddenol ac fel sgrin y bedwar, mae'n ein gallu yn rhedeg yn anfedrol, er enghraifft fel fideo oddi wrth YouTube neu fel tudalen HTML. ar y cyfrifiadur. Yn yr fideo olaf, rydyn wedi cyrraedd hyd at yr cyfnod lle, fel da chi'n gallu gweld ar y ochr dde, y mae'r yr rhesau yn gallu ymgylchu o gwmpas ar y tudalen ar y poriwr. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i wneud yr app hwn yn edrych yn fwy fel Sgrin a bedwar, sef gyda lliwiau sydd yn fwy ymlaciadol ac yn hamddenol yn ei theimladau. Felly, hefyd ynglyn at y symudiad o destunau, yn gyntaf, wi'n meddwl, mae'r rhian angen ei fod yn ychydig yn fwy bwriadoliedig ac os dwi'n am demlo ar y foment, maen nhw'n dim ond yn boddi o gwmpas yr dudalen yn ychydig yn ddiamcaniedig. Felly, a ydyn ni'n gallu gwellhau y symudiadau o'r destunau? Wel, cawn ni'n gweld. Wel, dyma'r yr ardal yn y cod sydd yn gosodi yr symudiadau o'r destunau, ac dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu rhoi ychydig fwy o'r gyfarwyddiadau yno fe. Er enghraifft, os rydyn ni'n yn dadansoddi yr llewllad oddi wrth y gwelod ar yr gyfnodau o 50 y cant ac hefyd 60 y cant, maen nhw'n yn 90 y cant oddi wrth y gwelod ar gyfer y ddau gyfnodau ac dwi'n meddwl mae'r hyn sydd yn achosi yr testunau i gasglu ar y brig fan yma ac i edrych yn ychydig yn dryslyd. Felly, fan yma, sef o gwmpas yr adal ar yr gornel yr ochr de, brig. Dwi'n meddwl yr ydyn ni'n gallu, mewn ysod, mwy o gyfnodau arno fe rhwng yr 60 y cant a 75 y cant i gyffodi mas yr edrychiad o'r destunau yn yr ardal ac hefyd y cofnodiau hyn na'r

i'r lleoliad o'r dudalen sydd yn ychydig yn fwy canoledig, ac hefyd ar y gyfnod o'r 62 y cant, dwi'n oll yn ysmwyth yn cynyddu y maint o'r destun i 250 y cant, i gwneud y testun hyn yn fwy amlwg. Felly, beth ydy'r cynlluniad? Wel, os ydyn nawr yn ysgrifennu fel fel hyn, ac wedyn yn Llandyblu'r dudalen, A cawn ni'n gweld? Nawr, dwi'n yn temlo mae'r er effaith yn llawer gwell achos nawr mae'r testun yn pwyslais ei hunain yn y canol o'r dudalen ac dwi'n meddwl fe fydd hyn yn gallu cynorthwyo y dysgwr i gofio y geiriau yn ychydig yn well nag o'r blaen. Felly, dwi'n meddwl y uh, cam nesaf yw i amnewid yr uh, fath wyneb o'r destun pan yr hyn yn cyrraedd hyd at yr uh, uchaf pwynt o'r amgylchiad, sef y uh, cyfnod o 62 y cant, i wneud yr uh, destun yn drwm, i wneud fe yn ymlygaf, Felly nawr, ar y cyfnod o 62 y cant, dyn wedi gwneud yr trydylledd o'r pwystr yr fath wyneb i fod yn bethgar ac yn uniongyrchol cyn hynny ac wedi hynny i wneud nhw yn arferol. Ar gyfer dim ond ychydig o unedau i wneud y testun, oddeutu'r cyfnod o 62 y cant i edrych yn tra ymlycach. Felly nawr os ydyn yn ychydig o ffeil ac yn Llandadebri, fel hyn, beth ydy'r cynlluniad? Felly, dwi'n teimlo mae'r canlyniad yn effeithiol iawn. Nawr, dwi'n meddwl y cefn nesaf yw i newid y lliw o'r cefndir ac hefyd y lliwiau o'r testunau, achos os mae hyn Yn sgrin a bedwar, mae angen y lliwiau i fod yn hamddenol ac yn ymlaciadol, felly gyda lliwiau yn dywyll yn ytrach na goleuedig. Felly ar gyfer hyn dwi'n mynd i mynosod yr gosodiadau ar gyfer yr cwrdd o dudalen i animeiddio ei lliwiau fan yma ar y llinell 3 dwi'n wedi am benodi yr gydoledd o'r dosbarth i fod yn y dosbarth XLS corff fel hyn ac nawr bydd angen i ddifennu y gosodiadau ar gyfer yr dosbarth yma fel hyn. Felly, fel arfer, yn yr EGS ar gyfer yr enw o'r dosbarth, mae angen hyn i dechreu gyda'r yr aruthnod llawn a dalnod yn y diffiniadau ar gyfer yr dosbarth. Felly, EGLS, corff, ac wedyn yr cyrliog rhanfachau. Ac wedyn, rydyn ni'n i mynyssod yr animeiddiad newydd, sydd gyda'r enw newid lliwiau. Ac Rydyn ni'n gallu penodi yr parhad o pob un animeiddiad i fod i barhau hyd at ugain eiliad ac ar gyfer y newidau i fod yn llinellog ac ar gyfer yr rhediad o'r animeiddiad i fod yn anfedrol, sef pan mae'r yr ugain eiliad wedi gyflawn, gyflawni, ar gyfer yr holl doleniad i dechreu unwaith eto. A dyna'r i gyd ar gyfer y corff yn yr gosodiadau ar gyfer yr dosbarth, felly nawr mae angen inni i ddiffinio neu creu y cod tarddiad ar gyfer yr animeiddiad sydd yn galw newid lliwiau ac dwi'n mynd i amnewid yr enw i newid lliwiau cefndir fel hyn. Ac yn gyntaf mae angen i ni edrychu ar ffwythiant, fel rŷn ni'n gallu dweud, ar gyfer yr enemidiad hyn i edrychu gyda'r awyrth a, yr awyrth not am neu at, a wedyn yr fframau allwedd, ac wedyn yr enw o'r ffwythiant animeiddiad, sef newid, lliwiau, gefndir, Ac wedyn yr cyflog camddrachu, fel hyn. Nawr, yr ni'n angen i ddiffinio y gosodiau ar gyfer yr dechreuad ac hefyd yr derfyniad o'r enymeddiad, sef y cyfnodau o'r uh, ddim y cant ac hefyd y cant y cant, fel hyn. Felly, er, er ni'n gallu dweud, mae angen yr lliw o'r cefndir i fod i'w beth fel fel hyn, sef yn glas dywyll ac ar uh, hanner pwynt o'r animeiddiad, sef hanner y cant. Mae angen y lliw o'r cefndir i fod yn hollol di. Oherwydd mae'r er lliw y testunau yn di, be bydd hynny yn diflannu os mae'r uh, cefndir yn mynd yn di. Felly nawr mae angen i ni i newid y lliw o'r testun neu, ac ar gyfer hyn, rydyn ni yn gallu mewnosod animeiddiad ychwanegol i'r un sydd yn cyfredol trwy defnyddio yr awyrthnod a'r talnod. Felly, fan yma ar llinell 16, rydyn ni'n gallu mewnosod yr atalnod ac wedyn yr enw o'r al animeiddiad, sef rhywbeth fel newid. lliwiau testyn ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn parhau am rhywbeth fel 6.5 eiliad achos mae angen ni i wneud yr patrwm o'r ymgychiad or. Yn gyntaf, yr symudiad o destun gyda'r yr newidiau yn y lliwiau o'r destun i fod allan o gam gyda'i gilydd, neu allan o gamrau gyda'i gilydd. Achos, os ydyn ni'n er enghraifft yn mewn ysod y ugain eiliad, ar gyfer y symud o gwmpas ac wedyn y deg eiliad ar gyfer y newid lliwiau testun. Fe fydd yr ugain eiliad yn cael ei rhannwyd hollol yn lân gyda'r er deg eiliad gyda'r dim ond er enghraifft yr un dau liwiau yn cyfnewid pob un ymgylchiad neu pob dau ymgylchiad ond yn y trac os ydyn yn penodi rhyw fath o'r gwerth sydd nid mewn camre gyda'r yr ugain eiliad, er enghraifft rhywbeth sydd yn rhannu yn lân fel 6 1.5. Fe fyddai hyn yn creu y cyfle ag ef y pwb un fath o lliwiau i arddangos. Dyna y rheswm pam dwi'n yn defnyddio uh, gwerth 65 un sydd mor aneuorol. yn gymharol i rhywbeth fel deg eiliad. Wedyn mae angen inni i defnyddio uh, fodd o animediad i fod yn llinellog, ac wedyn mae angen yr animediad hyn i fod yn unfedrol. Fel hyn. Felly nawr, rydyn yn gallu creu y ffwythiant neu y fframiau allwedd ar gyfer yr animeiddiad gyda'r enw newid lliwiau destun. Felly, er enghraifft, ar y dechreuad ac hefyd yr gorffen o'r animeiddiad, yr un gallu penodi yr lliw i fod rhywbeth fel golau glas fel hyn. Ac wedyn y trydydd ffordd yn yr animeddiad, mae'r hyn yn gallu fod, er enghraifft, yn golau goch, ac wedyn y dau trydydd ffordd, mae hyn yn gallu fod yn golau gwerth fel hyn. Felly nawr, os rydyn yn ychydig ffeil ac yn lland dyfryd dalen, beth ydy'r canlyniad? Wel, cawn ni gweld. Wel, mae'r hyn yn edrych yn angerddol iawn ac os ydyn ni'n yn edrych yn yr cod, mae gyda ni yr cam syslafiad ar y llinell deg a dwi'n meddwl dyma'r rheswm pam mae'r dudalen yn edrych yn angerddol. Felly os ydyn ni'n yn cywero hyn ac wedyn yn Llanddebrydd Dudalen, Nawr mae'r yr cyffindau wedi troi i dywyll, a dyma'r yr destun gyntaf. Ac dwi'n yn teimlo mae'r hyn yn ychydig yn fwy effeithiol. Felly, y cam nesaf yw dy meddwl pan mae'r pwp intestyn yn cyrraedd hyd at y uchaf pwynt o'r ymgylchiad i er enghraifft i roi rhyw fath o gefndir i cadw mas y testynesydd tu ôl iddo fe i gwneud y testun sydd ar yr uchafbwynt yn edrych yn fwy amlwg. Ond wedi dweud hynny, os ydyn ni eisiau i defnyddio y gefndir o'r testun i guddio mas y testun sydd yn tu ôl i'r testun ar yr uchafbwynt, yn ytrach na defnyddio'r y prydoledd o'r lliw gefndir,

ac wedyn i lleihau y gwerthau yn y cyfnodau eraill, fel hyn, nawr, ar y dechreuad a hefyd y gorffennad o'r pump cyll o'r ynnymeiddiad, mae'r yr anrhyloedr neu'r y floedr yn hollol di-ddim, ac wedyn pan yr hyn yn dynesu hyd at yr uchaf pwynt o 62 y cant, mae'r hyn yn cynyddu i 20.5 ac wedyn pwynt 7 ac wedyn pwynt 8 ac ar ôl uh, uchaf pwynt mae'r hyn yn lleihau unwaith eto i'r 20.8 ac wedyn pwynt 7. Felly os yr nawr yn Llandudebrid Dalen, beth sy'n digwydd? Wel, ar y foment, does dim unrhyw gwahaniaeth. Dwi'n meddwl achos does dim unrhyw lliw penodedig ar gyfer y cefndir, felly mae angen i ni wneud hyn hefyd. Felly, rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r er anymediad ar gyfer yr newidiadau o lliwiau yn y destun neu fan yma yn yr enymediad o'r enw newid lliwiau destun. Felly, pan mae'r yr enymediad yn dechrau neu yn gorffen, fe all yr lliw yr cefndir i fod yn hollol di, fel hyn. a phan rydyn ni'n cyrraedd hyd at, er enghraifft, yr hanner pwynt, mae hyn yn gallu fod yn las dywyll fel hyn. Felly, no, nawr, os rydyn ni'n achub y ffeil ac yn dydyfu a dydalen, Nawr, os ydych chi'n yn gallu sylwi, pan mae'r destun cyrraedd hyd at y uchaf, uchaf pwynt o'r amgylchiad, mae'r cyfyngiad nawr yn cuddio mas yr destyniau sydd yn tu ôl iddo fe. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn gweithio yn weddol iawn. Ond nawr, dwi'n teimlo mae'r destiny gyda'r er, cefndir yn edrych yn ychydig yn rhy petrol, felly yr hyn yn gallu datrys hyn drwy'r gosod yr gosodiadau ar gyfer yr lled ymyl ar gyfer yr testunau fel hyn. Dyma'r uh, lled ymyl i fod yn er enghraifft 10 pixel ac wedyn uh, gwmpas i fod rhywbeth fel 5 pixel ac hefyd rydyn nhw'n gallu penodi yr radius o ffin i fod rhywbeth fel 10 pixel

Nawr mae'r yr ymylon o destunau ac hefyd yr cyfyndir o destunau yn edrych yn fwy grwn. Nawr, dwi'n antemlo mae'r yr sgrin a bedwar hwn yn edrych yn digon da i fewnosod yr gerfa gyl iawn arno fe, ond dwi'n ddim yn hollol fodlon gyda'r yr ffurfiadaeth o'r destun. Er enghraifft, os ydyn ni'n yn mynd i edrych ar yr geri o'r gyrfa, mae angen y gair yn pob un doddiad yn y gyrfa i fod yn fawr ac y diffiniad ei i fod yn llai i wneud yr ger o'r doriad neu eitem yn y gerfa yn amlwg. Felly ar gyfer hyn, yn y rhanbarth sydd yn cynnwys yr llinellau gyda'r y gerfa, rydyn yn gallu troi yr patrwm o'r gwaglau ac wedyn cysylltnod ac wedyn gwaglau i fod dim ond yr blaen slais fel hyn. A dyna ni. Ac nawr, ar y llinell 66, pan ydyn ni'n yn ambenodi pob un llinell i mewn i'r gorchrych ar yr prodeledd HTML mewnol, a rydyn yn gallu creu yr cod HTML i darllenio yr cyfrifiadaeth neu edrychiad o'r destun fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n yn hollti pob un llinell ar y archnod y blaen slais. Wedyn, dwi'n yn Menysod y cyntaf rhanbarth o'r holliad i fod i mewn â'r tagu ar gyfer y rhychwant gyda'r dull o'r maint y wyneb fath i fod yn 120 y cant a wedyn gyda'r yr al rhanbarth o'r holliad dwi'n yn mynd ysod fe i mewn yn yr tagiau i ffurfio daith i ef i fod yn gyntaf i mewn ysod yr toriad o'r llinell i creu y llinell newydd ac wedyn yn y dull o'r tag rychwant i lleihau y maint o'r destun i fod yn y maint o'r 80 y cant ac wedyn ar y llinell 69 i lenwi y priodoledd o'r HTML mewnol yn yr gwrthrych o'r rhaniad cyfredol, dwi'n yn cydotodi y dau holliad gyda'i gilydd. Felly, nawr, dwi'n wedi achub y ffel, os dwi'n nawr yn Llandadefrydalen, beth ydy'r canlyniad? Wel, dyma'r uh, negesion gwall ar y llinell 67 oherwydd yr ni'n wedi datganu yr amlywolyn a rhanbarthau does dim angen i ail defnyddio yr awydd air i caniatau neu ymrodi fel hyn. Felly nawr, os ydych chi'n yn pan y debri, Felly nawr, dyn nhw'n teimlo mae'r hyn yn edrych yn digon da i mewn o sod y gerfa go iawn yno fe. Felly ar y ochr dde, dyma'r yr gerfawr go iawn. Felly dwi'n yn gallu dethol yr holl gymwysiad fel hyn, ac wedyn declicio i gopio neu i alysgrifio, ac wedyn yn ôl yn y cod dyddiad, dwi'n yn gallu ei gludo mewn fel hyn. Wedi yn gyntaf, gyda ni mas yr data sydd yn ffwngfri neu low. Dwi'n gallu de-clicio ac wedyn glido i mewn. Ac nawr, mae eisoes gyda ni yr awdurdod blaen slais fel yr gwahanol rhwng y ger ac wedyn y diffyniad, ond ar gyfer pob un rhes mae angen i ni i Dyfan ni bob un rhes gyda yn gyntaf ar ôl slais N ar gyfer yr llinell newydd ac wedyn yr ôl slais unwaith eto ar gyfer yr cydotodiad neu atodiad yn y llinell i'r llinell nesaf yn y ffeil. A dyna ni.

Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn gweithio'n yn eithriadol yn iawn, ac dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn fy cynorthwyo i i gofio yr terminoleg arbennig cyfrifiadurol. Fel esbonwyd o'r blaen, mae'n hyn wedi ei codio neu raglenwyd i rhedeg yn anfeddrol oherwydd pan mae pob un doleniad wedi gorffen mae'r yr gorchrechiau yn y doleniad yn cael eu dileuwyd allan o'r cof. Felly yn y gerfa hyn mae'r gyda ni o ddeutu dros hanner cant o'r eriau gwahanol pan mae pob un cyll o'r 50 gair yn cael ei dolenwyd, fe fydd yr holl doleniad yn ailgychwyn oddi wrth y dechreuad, felly rydyn ni'n gallu rhedeg y sgrin Aperture hwn am oriau. Felly, gyda hyn, dwi'n meddwl dwi'n yn gallu creu rhyw fath o fideo sydd yn gallu parhau hyd at oriau i weinio fel y sgrin Aperture. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen cod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach. A hwyl.